Partiýasynyň, şeýle hem Altyn asyr Türkmenistan teleýaýlymy bilen bilelikde taýýarlanýan Arkadagly ýurduň telekeçileri atly gepleşigimiziň nobatdaky sanyna başlaýarys. Mähriban watandaşlar, eziz ildeşler, şu günki gepleşigimize gatnaşýan myhmanlar bilen tanyş bolalyň. Meniň sag ýüzümde Merjen Aýk duz kärhananyň ýolbaşçysy Ýakup Işanow, ussat inžener hususy kärhananyň birinji derejeli inženeri Merdan Ataýew, şeýle hem onuň aňryýanynda Beýikbina hususy kärhananyň hünärmeni Kadyrberdi Gellimyradow, şeýle hem Endik myhmanymyz Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlygy Ogjeren Kazykowa. Hormatly ildeşler gepleşigiň şu ýerinde Merdan siziň bilen dowam etsek, fermer alyp barýan işleriňiz dogrusynda ildeşlerimize gürrüň berseňiz. Şu ýylyň ýigrimi bäş sentýabrynda bolup geçen Halk Maslahatynda hormatly Prezidentimiz biziň ýurdumyzyň Garaşsyzlygyň otuz ýylyna çenli gazanan üstünlikleri barada aýdyp geçdi. Bu ýerde biziň nebitgaz pudagy, energetika, himiýa senagady, dokma toplumy, gurluşyk we beýleki pudaklarda gazanan üstünliklerimiz barada belläp geçdi. Bazarlarymyzyň azyk, hojalyk, gurluş harytlary bilen doly üpjün edilmelidigi barada, daşary ýurtdan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan harytlary öndürmek barada depginli işler alnyp barylýandygyny, senagata aýratyn ähmiýet berilýändigini belläp geçdi. Häzirki wagtda bizde öndürilýän önümler ýokary hilli we bäsleşige ukyply bolup, diňe bir içerki bazar däl, dünýä bazarlarynda-da öz orunlaryny alýarlar. Häzirki wagtda türkmen telekeçileri smart telewizorlary, noutbuklary, planşetleri, monobloklary, çek skenerleri we beýleki elektronika sanly tehnologiýa degişli enjamlaryň birnäçelerini öndürmäge başladylar. Ýakyn wagtda-da hormatly Prezidentimiz Telekeçiligiň öňünde täze bir maksat goýdy, olam senagat we awto elektronika degişli lukmançylyga degişli tehnikalaryň öndürilmeginiň täze öwüşginlerini, täze depginini başlamagy tabşyrdy. Ussat inžener hususy kärhanasy birnäçe ýyldan bäri gurluşyk pudagynda öz mynasyp goşantlaryny goşup, Şu Garaşsyzyň otuz ýyllygyna toý sowgatlary bilen, baýramçylyk sowgatlary bilen geldi. Biz birnäçe ýyldan bäri ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda durmuş-medeni maksatly gurluş desgalaryny gurup ulanmaga berdik. Çagalar baglary, mekdepler, hassahanalar, söwda merkezleri, dynç alyş desgalary gurup ulanmaga berdik. Şeýle-de aýratyn belläp geçesim gelýän zat, diňe bir halk maslahatynda däl, Şu ýyl Awazada geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň konsultatiw duşuşygynda hormatly Prezidentimiz telekeçiler üçin Merkezi Aziýadaky ähli telekeçileriň ählumumy toruny döretmek barada teklip bilen çykyş etdi. Bu bolsa biziň telekeçilerimiziň diňe bir ýurduň çäginde däl, eýsem, sebitde-de hyzmatdaşlygy gyzgyn depginde artdyrmak üçin aladasynyň bardygyny we hormatly Prezidentimiziň hut özüniň şu meselä esasy orun berýändiginiň aýdyň subutnamasy. Ine, Merdan dogry belläp geçýäň, Gahryman Arkadagymyz ýaňky Halk Maslahatynyň mejlisinde-de belläp geçdi. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, ýagny bir çet gyrak obalarda hem ýaşaýyş jaýlaryň, durmuş maksatly binalaryň, saglyk öýleriň Sport desgalarynyň, çagalar zallary, mekdepleriniň ýagny gurluşyň, täze täze bir görnüşleriniň, bir dünýä ülňülerine laýyk gelýän bir içi täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylyp mekdepleriň gurluşygyny hem bu günde türkmen telekeçileriniň alyp barýandygyny belläp geçdi. Şeýle hem bir ýene bir iri desgalaryň biri bolan ýagny Aşgabat, Türkmenbaşy bir ýokary tizlik awtomobil ýoluny hem türkmen gurluşykçylarynyň alyp barýandygyny belläp geçdi. Şeýle hem ine Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda Ahal welaýatynyň täze döwre dolandyryş merkeziniň hem gurlup, türkmen telekeçilerimiziň alyp barýandygyny belläp geçdik. Şu ýerde Gahryman Arkadagymyz bu günde türkmen telekeçilerimize şeýle gollawlaryň, hemaýatlaryň berilmegi, şeýle hem bu günde türkmen telekeçileri şu gollawlardan peýdalanyp, dünýä kärhanalar bäsleşip biljek telekeçiligiň bu günde ýüze çykmagy hormatly Prezidentimiziň bir döredýän mümkinçilikleriniň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Ähli işlerde sanlylamy ornaşdyryp, bu günde Türkmenistan Watanymyz alyp barýan işleriň bir has-da bir ilerleýäniniň aýdyň subutnamasyny görkezýär. Esasan, bu günde türkmen telekeçilerimiz bir dünýä kärhanalar bäsleşip biljek gurluşyklarymyzyň bolmagy, önüm öndürijimiziň bolmagy, Şeýle bu günde türkmen telekeçilerimiz bir ýeke Türkmenistan watanymyzda däl, dünýä bazaryna, dünýä daşary ýurtlara sergide çykmagy bu günde hormatly Prezidentimiz döredýän mümkinçilikleriniň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Indi siziň hem kärhanaňyz ýeke paýtagtymyzda däl, welaýat künjeklerinde hem birnäçe işlerini öz bir üstünlikli alyp baryp bu günde bir Türkmenistan watanymyzda bir belli kärhanalaryň biri. Bu günde hem siziň alyp barýan işleriňiz hormatly Prezidentimiziň bir döredýän hemaýat gollawlary netijesinde öz işlerini üstünlikli alyp barýarlar. Şeýle-m Gahryman Arkadagymyz tagallasy bilen bu günki gurluşyk işleriniň bir içinde bir täze tehnologiýalaryň, täze dünýä ülňüne laýyk gelýän enjamlaryň ornaşdyrylmagy, şeýle-m kärhanaňyzda bir aglabasy bir ýaşlaryň bolmagy, şeýle hem bir bu günki günde şo ýaşlarymyzyň bir sanyny ulamarkaly bir iş alyp barmaklary hormatly Prezidentimiziň bu günki günde döredýän mümkinçilikleriniň aýdyň subutnamasy bolup durýar-da. Biziň kärhanamyz häzirki wagtda müňlerçe iş orunlaryny döretmek bilen bir hatarda, Kärhanamyzda ähli işler sanly ulgam arkaly hasabata ýöredilýär. Hünärmenlerimiziň hem ýokary derejede, halkara derejede bolmagy üçin hem işgärlerimiz hemişe içerki okuw meýilnamalary esasynda olaryň hünär ýokarlandyryş meýilnamalary alnyp barylýar. Hünärmenlerimiz hemişe täze çykan tehnologiýalaryň aýypdaş bolmagyna mümkinçilikler döredilýär. bularyň işleriniň aňsat we ýeňil amala aşyrmaklary üçin kärhananyň alyp barýan gurluşyk işlerinde we beýleki işlerinde-de ýeňillikler bolar ýaly degişli işler alnyp barylýar. Bize şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, alyp barýan işleri elmydama rowaçlyklara beslensin! Türkmen telekeçilerimiziň, gurluşykçylarymyzyň alyp barýan işleri bir uly üstünliklere Ýetýär. Ine, şolar dogrusynda hem gepleşigimizi Kadyr berdi siziň bilen dowam etsek, siz hem bir beýik binagsyz kärhananyň alyp barýan işleri dogrusynda, şeýle hem bir Watanymyzda bu gün kunda bir